دیناش بەزمەکەی دووبارە کردەوە هاوسەرگیریەکەی تەنها حەوت مانگی خایاند خۆی دەویست حەز دەکات چوار منداڵی لە مێردەکەی هەبێت وێنەی خۆشەویستی و عشقی دەگرت و وازیشی لە دەرکەوتن لەگەڵ هەڵکەوزایری ئاوازدانەر نەهێنا بەڵام دوای حەوت مانگ وەک چۆن لە سناپەوە هاوسەرگیرییەکەی ئاشکرا کرد، هەر لە هەمان شوێنەوە جیابوونەوەکەی خۆی ڕاگەیاند، بەڵام ئەوەی ڕوودەدات ئاسایی نییە، بەڵکو خەریکە دەبێتە مۆدێل، ئەو خانمانەی کە لە تۆڕە کۆمەڵاتییەکان دەردەکەون و باسی عەشق و خۆشەویستی دەکەن، هاوسەرگیرییەکەیان چەند ساڵێک ناخایەنێت و لەپڕێکدا ئەو هەموو خۆشەویستیە دەبێتە هەڵم. خانمە هونەرمەندینە ئەمڕۆ لە سناپەوە وتی، دوای ڕاگۆڕینەوە و گفتوگۆیەکی هێمن، من و بەهرام بڕیارە سەختەکەی جیابوونەوەمان دا، ئەو بڕیارەی کە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە ڕابردوودا هاتوو یەکتر داومانە با پێویستم زانی پێتانی ڕابگەێنین و چاوەڕوانیشمان لە هەموو لایەک ئەوەیە کە بە هەمان شێوە لێمانی قبوڵ بکەن. جیابوونەوەی خانمە مۆدێل و گۆرانیبێژ و پێشکەشکارەکان وەک مۆدیلی لێ هاتووە لە ماوەی ڕابردوودا دەربازی سی پێشکەشکار و شاعیر لەگەڵ خانمە مۆدێل ئیڤانادا جیابوونەوە و تەنانەت کار گەیشتە ئەوەی باس لە خیانەتی هاوسەرگیریش بکەن، ئەوانەی کە شیعریان بە باڵای یەکتریدا دەوت، هاوسەرگیرییەکەیان تەنها یانزە مانگی خایاند، ئەگەرچی بە درێژایی ئەو یانزە مانگە خۆیان قوربانی یەکتر دەکرد، بەڵام دیارترین چیرۆک ڕەنگە جیابوونەوەی سۆڤین و زانست بێت، هیچ ژن و مێردێک هێندەی ئەوان وێنەی ماچ و لە باوەش گرتنی یەکتر و سوپرایز بۆ یەکتریان بڵاو نەکردۆتەوە تا ئەو کاتەی دەرنەکەوتوبوون و هاوسەر بوون هیچ کێشەیان نەبوو بەڵام هەر کەوتنە وێنە بڵاو کردنەوە لە دەرەوە خۆیان وەک دوو عاشق نیشان دەدا و لە ژوریشەوە شەڕیان دەگرد و هەواڵی تۆرانیان بڵاو دەبۆیەوە بڵاو بەناوبانگترین چیرۆکەکانی جیابوونەوە جیهان هاشمە کە هەر ئاوا دەکەیت لە فەیسبووک و ئینیستاگرام دەبینیت جیا بوونەتەوە دواتر هەواڵی گەڕانەوە و جارێکی دیکە هەواڵی جیابوونەوەی بڵاو دەبێتەوە و هەم هاوسەرگیری زۆر دەکات و هەم جیابوونەوەشی زۆرە ئەوەی بۆتە جێگای سەرنج ئەوەیە کە جیابوونەوەی ئەم خانمانە کاریگەری لەسەر خەڵک کردووە و جیابوونەوە لای خەڵک کردوێتە ئاو خواردنەوە و خەڵک دەپرسن ئەو عشقە زۆرەی لە سۆشیال میدا نیشانی دەدەن چۆن بە چرکەیەک لە ناو دەچێت. هونەرمەند دینا چۆن داخوازی کراوە و چۆنیش جیابوویەوە؟ دینا کە بەیانیان لە خەو هەستاوە چی بینیوە؟ جگە لە دینا ئەو هاوڕێیانەی کێن کە بە هەمان شێوە جیابوونەتەوە؟ سڵاوتان لەبێت من شاگوڵم لە یەک باسی ئەمڕۆدا باسی چیرۆکی هاوسەرگیری و جیابوونەوەی یەکێک لە بەناوبانگترین هونەرمەندەکانتان بۆ دەکەم. دینا لە ساڵی 1970 لە شاری ڕانیا لە دایک بووە و پێنج برا و یەک خوشکی هەیە لە ساڵی 2017 دەست دەکات بە کاری هونەری و دێتە شاری هەولێر لە ماوەیەکی کەمدا دەبێتە یەکێک لە دیارترین خانمەکانی نێو سوسیال میدیا دینا ڕۆژێک خۆی جوان دەکات و دەچێت بۆ وێنەگرتن لەوێ لەگەڵ فۆتۆگرافەرەکەیدا بە ناوی بەهرام یەزدان پەنا پەیوەندی خۆشەویستی دروست دەکەن پاش ماوەیەک بڕیار دەدەن کە هاوسەرگیری بکەن هەر بۆیە لە کۆتاییەکانی مانگی دوانزەی ساڵی پاردا بەهرام دەچێتە داوای دینا بەڵام چونە داواکەی ئەم جیاواز دەبێت چونکە لە جیاتی ئەوەی بچێتە ماڵی باوکی دینا لە دەرگای ماڵی هەڵکەوت زاهیر دەدات پاش ئەوەی هەڵکەوت زاهیر ڕازی دەبێت ئینجا دەچێتە لای دایک و باوکی. دینا لەو بارەیەوە وتوویەتی، باوکم بە مامۆستا هەڵکەوتی وتووە تۆ برا گەورە بە و کێت بۆ دینا پێ باشە بیدە بە و. دواتر دینا لە ڤیدیۆ کلیپێکی خۆیدا بەشداری بە هاوسەرەکەی دەکات. ئەو دەڵێت لەبەر باڵا بەرزی و قۆزییەکەی هەڵمانبژارد بۆ بەشداری لە کلیپەکەم. چونکە لە ڤیدیۆ کلیپەکەدا دوو کچ لەسەری شەڕ دەکەن. هەر لەو کلیپەشدا دینا بە هاوسەرەکەی دەڵێت،

هەر ئەویش وێنە و فۆتۆم بۆ دەگرێت بۆ هەموو لایڤەکانیش لەگەڵم دایە و شارە و شار دەکات دینا وتوشیەتی کە دڵخۆش بە بەوەی مێردەکەی قۆزە چونکە لانیکەم بەیانیان بە ڕوخسارێکی جوانەوە خەبەری دەبێتەوە ئەوەشی ئاشکرا کردبوو کە بەردەوام هەردوولا غیرەیان لە یەکتر کردووە چونکە وەک دەڵێت ئەو غیرەیە بەهاراتی خۆشەویستیەکەیان بووە دینا تاقە بووکی ئەو ماڵە بووە و نێوانی لەگەڵ خەسووشی زۆر باش بووە بەڵام دواجار و لە هەواڵێکی چاوەڕوان نەکراودا، دینا بۆ خۆی ڕایگەیاند کە دوای ڕاگۆڕینەوە گفتوگۆیەکی هێمنانە و پێگەیشتووانە، من و بەهرام بڕیارە سەختەکەی جیابوونەوەمان دا. بەو پێیەش دینا بووە یەکێکی دیکە لە دیارترین ئەو کەسایەتییانەی سۆشیال میدیا کە لە ماوەی ڕابردوودا لە هاوسەرەکانیان جیابوونەوە، چونکە پێشتریش هەر یەکە لە جیهان هاشم و شکۆفە فەرهاد و شنیار و سۆڤین و دەرباز یونس و چەندان هونەرمەند و چەند مۆدێلی دیکە بڕیاری جیابوونەوەی خۆیان داوە. دیناش بەزمەکەی دووبارە کردەوە هاوسەرگیریەکەی تەنها حەوت مانگی خایاند خۆی دەیوت حەز دەکات چوار منداڵی لە مێردەکەی هەبێت وێنەی خۆشەویستی و عشقی دەگرت و وازیشی لە دەرکەوتن لەگەڵ هەڵکەوزایری ئاوازدانەر نەهێنا بەڵام دوای حەوت مانگ وەک چۆن لە سناپەوە هاوسەرگیریەکەی ئاشکرا کرد، هەر لە هەمان شوێنەوە جیابوونەوەکەی خۆی ڕاگەیاند، بەڵام ئەوەی ڕوودەدات ئاسایی نییە، بەڵکو خەریکە دەبێتە مۆدێل، ئەو خانمانەی کە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان دەردەکەون و باسی عەشق و خۆشەویستی دەکەن، هاوسەرگیریەکەیان چەند ساڵێک ناخایەنێت و لەپڕێکدا ئەو هەموو خۆشەویستیە دەبێتە هەڵم. خانمە هونەرمەندینە ئەمڕۆ لە سناپەوە وتی، دوای ڕاگۆڕینەوە گفتوگۆیەکی هێمن، من و بەهرام بڕیارە سەختەکەی جیابوونەوەمان دا، ئەو بڕیارەی کە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە ڕابردوودا هاتوو یەکتر داومانە، با پێویستم زانی پێتانی ڕابگەینین و چاوەڕوانیشمان لە هەموو لایەک ئەوەیە کە بە هەمان شێوە لێمانی قبوڵ بکەن. جیابوونەوەی خانمە مۆدێل و گۆرانیبێژ و پێشکەشکارەکان وەک مۆدیلی لێ هاتووە لە ماوەی ڕابردوودا، دەربازینستی پێشکەشکار و شاعیر لەگەڵ خانمە مۆدێل ئیڤانادا جیابوونەوە و تەنانەت کار گەیشتە ئەوەی باس لە خیانەتی هاوسەرگیریش بکەن، ئەوانەی کە شیعریان بە باڵای یەکتریدا دەوت، هاوسەرگیرییەکەیان تەنها یانزە مانگی خایاند، ئەگەرچی بە درێژایی ئەو یانزە مانگە خۆیان قوربانی یەکتر دەکرد، بەڵام دیارترین چیرۆک ڕەنگە جیابوونەوەی سۆڤین و زانست بێت. هیچ ژن و مێردێک هێندەی ئەوان وێنەی ماچ و لە باوەش گرتنی یەکتر و سوپرایز بۆ یەکتریان بڵاو نەکردۆتەوە تا ئەو کاتەی دەرنەکەوتوو بوون و هاوسەر بوون هیچ کێشەیان نەبوو بەڵام هەر کەوتنە وێنە بڵاو کردنەوە لە دەرەوە خۆیان وەک دوو ئاشق نیشان دەدا و لە ژووری شەو شەڕیان دەکرد و هەواڵی تۆرانیان بڵاو دەبۆیەوە بەڵاو بەناوبانگترین چیرۆکەکانی جیابوونەوە جیهان هاشمە کە هەر ئاوا دەکەیت لە فەیسبووک و ئینیستاگرام دەبینیت جیا بوونەتەوە دواتر هەواڵی گەڕانەوە و جارێکی دیکە هەواڵی جیابوونەوەی بڵاو دەبێتەوە و هەم هاوسەرگیری زۆر دەکات و هەم جیابوونەوەشی زۆرە ئەوەی بۆتە جێگای سەرنج ئەوەیە کە جیابوونەوەی ئەم خانمانە کاریگەری لەسەر خەڵک کردووە و جیابوونەوە لای خەڵک کردوتە ئاو خواردنەوە و خەڵک دەپرسن ئەو عشقە زۆرەی لە سۆشیال میدا نیشانی دەدەن چۆن بە چرکەیەک لە ناو دەچێت.